Shalom bala menyadi dalam Tuhan, betemu baru kitai endur kitai nirika altar sampi. Tang sebedau kitai besampi dulu kitai muka Injil iya nya Injil Saint Mark bagi ti ketujuh belabuh dibacha kitai ari ayat ke tiga puluh satu nyentuk ngagai ayat tiga puluh tujuh. Jesus ngeraika orang ke bengal sereta bisu. Udah nya Jesus mulaika diri ari menua Tyre lalu bejalai nengah menua Sidon mansang ngagai Danau Galili ngerenchah menua sepuluh buah nengeri. Orang lalu mai ngagai iya siku lelaki ke bengal sereta bisu. Sida lalu minta Jesus ngengkahka jari iya atas orang nya. Jesus lalu mai orang nya ke tisi ngejang ari bala mayuh. Iya ngachukka tunjuk iya ngagai lubang pending orang nya, ngeludah dilah iya lalu negu dilah iya nya. Engkadah ke langit, meresu ngesuh ke seput lalu bejaku ngagai orang nya, Epata, reti nya Tebuka meh. Tekala nya orang nya lalu ulih ninga, dilah iya ulih engkebut lalu iya ulih bejaku enggau terang. Jesus lalu enda nyagi sida nusui pasal nya ngagai orang. Tang makin balat iya enda nyagi sida, makin balat agi sida nusui utai nya. Sida balat amat alit ati, ku sida. Semua utai ti dikereja iya manah magang. Iya ngasuh orang ke bengal ulih ninga, lalu ngasuh orang ke bisu ulih bejaku. Iya ngasuh orang ke bengal ulih ninga, lalu ngasuh orang ke bisu ulih bejaku. Haleluya! Puji Tuhan. Bala menyadi semua. Lebuh aku macha Injil tu tumu pagi tadi, pengarap aku nya enda datai ba ulih ngeraika orang ke bengal enggau orang ke bisu secara fizikal. Tang lebuh aku mejamka mata, lebuh aku nanya Tuhan, nama utai deka dipadahka nuan nengah Injil tu? Dia leh Runding aku, lalu vision aku lebuh aku mejamka mata aku tepeda ke mua bala nembiak aku ba sekula. Sida iya enda bisu. Sida iya mega enda bengal. Tang mayuh sida iya bedau ulih mending, bedau ulih ninga, bedau ulih bejaku nama kebuah laban sida iya. enda ulih meretika utai ke didinga sida iya. Sida iya nadai utai deka disebut laban penemu sida iya agi kurang. Nyadi dia nya tadi dalam ati aku betelai. Haleluya Tuhan. Aku deka mai sida tu ngagai nuan dalam sampi. Lalu ka ngambi pengawa ke dikereja nuan Tuhan maya tu nyadika teladan endur aku ngereja pengawa pia ku sampi aku ngagai Tuhan. Bala menyadi, Kitai meratika baka ni chara Jesus napi lelaki ke bisu enggau bengal tu tadi. Enti kitai macha ba ayat ke tiga puluh dua, orang lalu mai ngagai iya siku lelaki ke bengal sereta bisu. Sida lalu minta Jesus ngengkahka jari iya atas orang nya. Sida iya minta Jesus ngengkahka jari ba atas orang nya. Tang Jesus iya enda ngengkahka jari atas orang nya. Nama utai dikereja Jesus? Tu ti narit ati aku. Jesus lalu mai orang nya ke tisi ngejang ari bala mayuh. Puji Tuhan. Nyadi ditu iya bejaku pasal Jesus nya tadi narit iya tauka mansutka iya ari orang mayuh mai iya ke tisi. Em Enti sebedau tu kitai meratika baka ni chara Jesus ngeraika orang ke sakit. Iya ngeraika ngena leka jaku. Lebuh iya bejaku ngagai lelaki ke uhh mati lengan sepiak iya nyebut, Unjurka jari nuan. Iya ngena leka jaku. sorry, iya merintah ngena leka jaku. Lebuh iya betemu enggau indu ke minta iya ngeraika anak iya ke dirasuk antu mega ngena leka jaku ari jauh. Tang bisi penyelai ba chara iya betunga enggau lelaki ke bisu enggau bengal tu. Iya mai ke tisi. Nyadi ayat tu bejaku ngagai aku laban aku tu siku pengajar lalu aku aku mega siku indai. Ya. Nama utai ulih dikereja aku enti aku tetemuka nembiak aku tauka anak aku iya beda ulih mending, iya beda ulih bejaku. Jesus ngayanka teladan. Iya mai ke tisi. Reti nya tua tu tadi enti tua pengajar, enti tua nya tadi indai tauka tua apai, tua narit iya. ari chara biasa ke dikereja kitai ngagai semua nemit bukai, ngagai anak kitai bukai, kitai nya tadi meri awak kitai enggau iya kediri aja. Diasingkan dalam jaku Bahasa Melayu. Hah. Kitai isolate tauka kitai mai iya ke tisi, meri awak, meri jam kitai ke iya siku aja. Enti ba sekula utai tu dikerja kitai ke bendar. Lebuh kitai bisi ngadaka kelas pemulihan iya, remedial class. This is very practical, practical amat utai tu. Lebuh aku macha cherita tu, dalam ati aku, wah, Jesus mega ngereja pengawa baka tu. Lebuh iya betapi enggau orang ke bengal enggau ke bisu. Iya enda ngena chara biasa. Nya keterubah. Iya ti kedua, nama utai dikerja Jesus? Tadi orang ke dia ngasuh iya ngengkahka jari ba atas pala iya. Tang Jesus enda ngereja nya. Nama utai dikereja Jesus? Iya ngachukka tunjuk iya ngagai lubang pending. Ya. Ngachukka tunjuk iya ngagai lubang pending. Reti nya, Jesus negu ba senentang tubuh iya ke pedis nya tadi, ba senentang utai ke bisi nanggul dalam lelaki tu, iya nya ba bending iya laban iya enda ninga. Iya bengau. Tu mega mai ajar. Jesus ditu mega nunjukka teladan ngagai kitai. Lebuh kitai ngajar bala nembiak ba sekula, lebuh kitai ngajar bala anak di rumah. kitai nya tadi amai-amai beratika dini endur iya nya tadi bisi penanggul. Dia meh kitai negu iya. Emm udah nya iya lalu ngeludah dilah iya lalu negu dilah iya. Ba dilah laban iya enda tau bejaku, enda ba tubuh bukai. Emm lalu enti kitai meratika ari rurun pengawa Jesus, iya belabuh ari Pending. Pending tu utai kena ninga. Em enti anak mit tauka nembiak ba ba sekula tauka bala anak kitai iya enda iya enda ulih bejaku. Nya bisi enda kait ari iya bedau ninga, iya bedau chukup ninga. Reti nya iya bedau chukup nerima ajar. Nyadi kitai ka belabuh ari pending iya dulu. Ngasuh iya ninga dulu. Kitai meri iya input ku jaku kitai. Kitai meri iya penemu. Kitai ngasuh pending iya dulu ulih ninga iya nangkap utai ke diajar kitai. Udah nya tadi, baru iya bisi utai dikejaku. Nya baru iya enda bisu. Nya baru iya bisi penemu deka ditusui iya. Lebuh kitai nanya iya soalan, sebedau kitai ngasuh iya mending, sebedau pending iya ulih gawa mending ke utai ke diajar kitai, iya sigi beda ulih nyaut kitai. Nya kebuah ti kitai meratika nembiak ba sekula enti iya enda tau nyaut, enda ulih nyaut. Utai ke ditanya kitai, tentu nya ketegal iya bedau chukup mending. Iya semuti ninga aja. Utai nya nadai reti ba iya. Dia dah tadi, dia dah tadi kitai nya deka ngasuh iya ninga dulu. Barulah, baru udah nya kitai nanya iya. Udah nya baru kitai ulih meda iya ulih bejaku, iya enda bisu. Amen. Nyadi udah nya nama utai dikereja Jesus? Laban pengawa tu pedis, pengawa tu nyelai pengawa tu. Berat pengawa tu ngasuh orang ke bengal ninga, ngasuh orang ke bisu enda tau bejaku, tau bejaku. Iya nengkadah ke langit. Iya engkadah ke langit. Amen. Reti nya iya malik dulu ngagai serega. ari nyin meh penatai saup kitai ari atas laban pengawa ngasuh anak kitai mending pengawa ngasuh iya ulih bejaku tu ukai pengawa ke muntang-muntang enti kitai pengajar pengawa ngajar ngasuh nembiak nya mending lalu ulih nangkap utama utai ke diajar kitai lalu ngasuh iya mereti lalu ngasuh iya ulih mansut ke penemu nya baru ukai tai ke mudah-mudah kitai beguna ke penemu ari atas kitai nunda teladan Jesus menyadi kitai engkadah ke langit. Nama utai dikereja Jesus udah iya engkadah ke langit? Iya lalu meresu ngesuh ke seput. Nama reti tu? Reti nya, semua tating ke bisi manggal dalam ati ti bisi nating bau iya ti teberat dikesuh iya ba mua Tuhan. Huh. Reti nya iya meluahkan ti jaku Melayu iya. Iya mansutka semua utai ke bisi dalam runding dalam ati, utai ti berat ba iya, dikesuhka iya ba muah Tuhan. Reti nya kitai nya tadi enda dibukai, iya enda mansutka dikit ba kanan iya tang iya mansutka lebuh iya engkadah ka atas. Kitai mansutka semua utai ke berat, utai ke enda ulih sepi kitai. Utai ke bedau temu kitai ulih kereja enggau enda. Lebuh maya kitai nya tadi engkadah ke atas, malik ke serega, malik ngagai Allah Taala ti pun semua utai, dia lah kitai mansut ke semua. Udah Jesus ngesuh ke seput iya ke atas. Nya lah baru iya bejaku enggau iya ke bengal enggau ke bisu tu tadi. Epata! Reti nya, tebuka meh. Amen. Nya baru leka jaku iya, bisi kuasa. Lebuh kitai udah engkadah ke atas, kitai mansutka semua ngagai Tuhan. Kitai ngasaika mulia Tuhan nurun atas kitai. Udah nya baru kitai mansang ngagai nembiak ke diajar kitai. Mansang ngagai bala anak. Belabuh ngereja pengawa ngajar. Belabuh bejaku ngasuh iya mending. Udah nya belabuh ngasuh iya ulih bejaku. Dia deh runding iya deka tebuka. Tebuka reti nya pending iya tebuka. Mulut iya tebuka. Ati iya tebuka. Ati iya nya tadi tekeba, pintu ati iya tekeba. Iya ulih mending, iya ulih meratika, iya ulih nerima lalu ulih meri baru. Amen. Puji Tuhan. Nyadi menyadi, ditu kitai meda siti teladan ti dikereja Tuhan Jesus, ti ulih nyadika teladan kitai. Ti ulih dikena kitai lebuh kitai bejalaika pengawa kitai ba maya ke baka tu. Lebih-lebih agi diatu kitai nya tadi enti kitai pengajar tauka kitai apai indai iya ke pengajar nya tadi belajar ngena ngajar ngena norma baru. Ti kitai apai indai kitai nyu belabuh nyadi pengajar nulung bala pengajar ngiring anak kitai di rumah. Utai nya berat ba kitai. Ari iya berat dia lah kitai mai iya malik nengkadah ke atas baka Jesus. Kesuh kesebut. Asuh seput kitai pansut. Reti nya asuh beban dalam ati kitai tu utai ke bangat berat ma ke bangat berat di ma kitai nya tadi engkah ka ba mua Tuhan. Datai ke kitai ngasai ka kuasa Tuhan nurun atas kitai. Kuasa mulia Tuhan ti meri kitai nya tadi kuasa ke enda bejaku. Ti meri kitai nya tadi penemu. Datai ke lebuh maya kitai bejaku anak kitai nya tadi atu ke nembiak kitai nya tadi. Tebuka ati iya. Tebuka runding iya. Tebuka pending, tebuka mulut iya. Amen. Kitai ngengkahka pengarap kitai ba injil Tuhan baka ke sehari tu menyadi. Aram kitai besampi. Allah Taala, Apai kami ti di serega. Kami bamai-amai beterima kasih Tuhan saritu laban nunu nudah ngasuh mata kami meda baka ni Jesus betapi enggau lelaki ke bengal enggau bisu tu Tuhan. Nuan meda diatu Tuhan lebuh maya kami betapi enggau kereja kami di rumah, lebuh maya kami nyadi indai, nyadi apai ti ngajar bala anak kami penemu sekula enggau penemu chara ngidup kediri. Tauka lebuh maya kami nyadi pengajar, ngajar ba sekula, ngena norma ti baru tu Tuhan, nuan meda utai nya berat ba kami. Kelemai tu kami datai, kami mai semua penanggul, semua penekul, semua utai ke berat diasaika kami, utai ke berat dima kami Tuhan. Utai ke ngasuh runding kami beba Tuhan. Utai ke dipeda kami nadai jalai lebuh kami meda nembiak kami, bala anak kami nadai ulih mending, nadai ulih ninga. Tuhan nadai ulih bejaku baka orang ke bisu. bedau chukup penemu Tuhan. Lemai tu kami nirika altar sampi kami ke bedatai nengkadah ke langit baka Tuhan Jesus. Diatu kami ngesuhka seput kami. Kami mansutka semua utai nya ba mua nuan. Kami nganti nuan Tuhan. Nurunka kuasa mulia nuan ngagai kami. Nyerayung kami Tuhan. Merekatka dilah kami. Ngambika lebuh maya kami bejaku, jaku nya bisi kuasa ngasuh bala anak kami, bala nembiak ba sekula Tuhan pandai ulih meretika, ulih ninga lalu ulih Tuhan mansutka penemu ngaga sida nyadi nembiak ti badu agi enda ninga. Ngasuh sida iya Tuhan lansik pending. Ngasuh ati sida iya mereti sereta ngasuh dilah sida iya nemu bejaku. Ngasuh sida iya bisi buah runding. Kena sida ngidupka diri. Kena sida ngiga pengidup. O Tuhan, kami nengkadah ngagai Nuan ti di atas, ti penatai semua utai ke manah. Kami beterima kasih ngambika kami Tuhan belabuh hari sehari tu ngaga komitmen Nyadi apai, nyadi indai, nyadi pengajar ti niri negi ke. Altar sampi dalam pengidup kami ninting pagi, sebedau kami belabuh betemu bejaku ngajar bala anak enggau bala nembiak ba sekula Tuhan. Dalam ruang bilik, kami dulu datai ngagai nuan niri ke altar sampi. Ngambika kami enda pansut ngapa Tuhan, enda bejaku ngapa Tuhan, tang sebedau kami bejaku, dulu kami Tuhan nerima kuasa ari nuan. nerima penemu ari Nuan. Lebuh kami bejaku, Epata, tebuka, utai nya deka tebuka dalam nama Jesus. Haleluya. Iri bala nembiak Nuan Tuhan bala pengajar. Kami ke apai indai lebuh maya kami ngajar. Tuhan ngena kuasa ari serega. Laban pengawa tu berat bagi kami Tuhan. Tang Nuan ulih ngasuh utai nya nyadi. Iya ti bisu ulih diasuh ne bejaku, iya ti bengal ulih asuh ne ninga.